Jaħasra bħax-xufiera l-antik ikun jgħidulek move back anzi ma dajtx, eh!
Grazzi, Will. Grazzi int talli ġegħeltni nirrealizza li f'xatt bħal din m'għandekx għalfejn togħsolha. Father, għandi bżonn immur toilet. Nista' mmur ġewwa u nerġa' niġi? Le, ma tistax!
Iva, taħtafhomx hekk in-nies. Le, ma tistax. Għax qegħdin tard. Żommha ftit. Żommha ftit imma kemm? Jien naf, sar-raba' tu. Jekk insibu traffiku! Ara, jina wedek, jekk ma kux xif laħt is-saporti iżjed, naqba titriq u waqaf il-vam mill-ewwel. Ma x'tagħmel mela? Għal dnubieti, insomma. Ej, jidħol, muf gbak, jidħol, naqa! Iva, bil-mod, bil-mod!
Alla ħares ikolli, nżom il-pipi għal dnubieti, għax namel xi sitt xhur ma nfixxi. Mill-inqas, ejja ġibi ġibi. Jirkeb fader, irkeb. Le, jgħansu.

Kemm ħadtu dik? Forsi għandha xi function, eh? Mela, mela, dar il-Mediterran, eh, dar il-function. Għade, għara tala li xiddu blet me wara. U int li li, raġel tal-knisja ħat qabbatik. Għara, mur, mur. Bobbak! Itla li. Tomma fuq, mur forward! Ejja, mur. Bidna jdek fuq l-function għanajdilek di. Darba ħsib li għandim function. Infection.
Eh. U mort għand it-tabib u ċekja l bebi eh. U kif nistaw ma naqdu ġal konverzazzjoni fl-10 ta' fil. Insomma, għalli għandek ċertu riħa, ċertu riħa għawija. Oh, Għaslu minn nxum ġejt, ha? Eh, u xkelli, infection? Eh, le, l-covid, għax ma bdejċ nxum, għalek, għax vera kelli riħa.

Illi fqajtlu l-van, dum minn isba' biss kożeħ ikollok inti. Ara min jidgħi! Għasek kellha bażtun. Kappillan! Mhux hawn. Kappillan! Ejja, mhux hawn.
Eh? Mhux hawn. Eh? Mhux hawn. Mela dak imnejjek int. Xxx! Daħħal għall-kliem. Eja, Santa, skwela Santa, ninsa li ġikultant ma nistax najdom dal-affarijiet. Dak għadhom sifer u biza. Aw, mar il-Vatikan, Miss Griza.
Ġa, inti kif jent, rajt? Insomma, ma nistax nitkellem. Isma, għandek il-kont għan-Nixon tal-Vant. Ħatmut hu? Għedtilek ħatmut. Għax jiena qalli ħammur u noqtlu. Għedtlu toqtlu xejn, għedtlu santih il-kont u jmut xorta. Eh? Qed tħossok ħażin? Imma toqgħodx tippanikja jekk biex inti qata ta' dak vera l-kont, imma temmen illi għandu insurjens illi inti kemm tħallas ftit żgħira l-klejn u daqshekk ma teħel xejn iktar. Issa sirt naf kif taħdem di tal-insurance u vera komda da. Eh?
Ċepper kappella. Eh? Ċepper kappella.
Maħnu. Ah, ma dal-qbittekka. Eh, maħnu, eh, għarri, tessa. Billi maħnuq. Inti għadek maħnuq imma dik il-ġita, oh. Ġitek tajjeb dil-ġita il-ħanżira, eh? Anzi għal-grazzja tal-la ma mitħata, għastajt toqtol van-nies u koll, eh? Ej, wajdli, ej! Għara ma t-dajx fader. Eh, inċempel il-kappillan! Issa fimtek. Hello, sur kappillan!

Lejden naħseb, ah, u Lejden mux Lejden il-ġenna, naħseb tant qed jieħu pjaċir il-Vatikan li qisu qiegħed il-ġenna.

All right. Oh, all right, father. Tal-pjaċir u koll. Għazda ma jista. Għaf se għamil. Kważi waqt l-batri, men. Kważi waqt l-batri ma jista ħat iġi replace jak. Għaf se għamil.
Isma.
Forse testa ma stupida. Żgur se tkun stupida.
Ħa noqgħodluk jien. Mhux toti, daqshekk kull aħħar ta' din. Ja ħasret noffrilek minn qalbi. Jien kollox naf fuqek. Niftakrek qabel ma mort l-iskola tal-qassisin. Niftakrek meta ggradwajt, meta libsuk dik it-toga tal-Father hawn, ġallabija x'inhi jien hawn. Le toga, qasi ġollabija dik, dik il-libsa. Insomma, il-verità Hija, li jien naf int x'tagħmel. Allura, tinneqmes minn dal-kappillan għax dak l-istess sajd tiegħi kull għarq u għerq iħalli f'idi. Ħa nirranġalek kollox jien. Issa se tirranġa, jala.

Iva titbaqbaqx.
Issa, hu dak il-ġiġġer u naqra sel miegħu u forsi sa nerħa tkun aħjar. U ma jiżżewweġ allura.
Marija u Donald. Donald. Donald, dak? Ma tux ma Daisy? Le, Marija tan najs. Marija tan najs. Waslet il-ġurnata fl-aħħar. Ikkod noħroġ maħħa. Tien u giddieba, giddieba. Le, bis serta tant kienet tikdeb. Tikdeb daqs kam tuħu nifs. Illi anka meta kienet tibat li ħaġa sempliċi, il-ħadd it-tajjeb, kont niċċekja l-kalendarju biex inkonċert. Morajtlu, li l-wili, xamil ma Marija, U issa kelli nżewwiġha jien, eh? Ħażżewwiġha int. Żewweġ, żewweġ.
Għax peress li m'għandux vuċi, ħanieħu l-ordnijiet kollha minn fuq għax jiena daqskemm li nagħmilha miegħu naf kollox li jagħmel, kważi ordnat saċerdot bħalu jien. Nagħmlilkom biċċa?
Il-mulej magħkom.
U miegħek ukoll. Ħuti, ejjew nitħejjew tajjeb sabiex niċċelebraw il-misteri għad-disa.
Bravu! Berikni fa. Ejwa mbiega kejja għajwa fi xfija, eh? Ah, fi għaf. Fare daw. Iva.
Amore.
Fejn inti sejjer? Xand il-qrar.
Ħallik bil-qrar, oqgħod hemm illum mustrieħ. Fader,
ixrob il-ġinġer u ħallik mill-qrar.
Father, nibt. U mhux kulħadd jidna bibli. Jiena u l-Willy konna fil-parking. Kien hemm wieħed u ħadilna postna. Taf kemm offendejnieħ oqra jnil u ta! Ma kellkom raġun, għax il-karozza l-ħamra ħaditilkom il-parking, mhux hekk? Will, Dun Willy, dun! Dun miġnun, x'int tagħmel? Mhux inqagħrar!
Mhux qed tarani? Ejja, x'iktar, x'iktar ibni! Mhux ħa ngħidlek xejn. Għandi ħafna iktar imma ma nħossnix komdu ngħidhom lilek. Mhux ovvja? Jekk int il-ġakbin illi tiġġakbinani mal-Bobby, eh?
Ħa nieqaf hawn. U issa? Issa tagħti penitenza, hu. Tipo? Ara, rabja, dgħajt, post ta' Rosario soltu nlaqat.
Ibni, post ta' rużarju, nubietek maħfura. Mur, ejja. Berikni f'għalek.
Kun imbielek u jiffa tkun fader ta' Tixraqlek de.
Mur, mur, ejja ġem in-nies. Berikni fader.
Kun imbielek.
Next! Għidli ibni. Dribt fader.
Għidli, għidli.
Kelli xi ngħid ma' wieħed. Post ta' Rużarju. Dur b'idek maħfura. Le, le, għax darbtejn kelli xi ngħid. Il-ġellieda, eeh! Mela ara, milli jidher tħobb tiġġieled. Allura ejja naħsbulu ftit bil-quddiem. Tajjeb. Għid ħames posti rużarji u jkollok għal sitt ġlidiet, ikollok waħda f'riesek, għandek life, x'taħseb? Thank you, thank you. Mhux, mhux. Le, le, le, imma għax għandi ieħor. Għandek ieħor?
X'inhi, x'inhi, x'inhi? Għax qed noħroġ ma' mara ta' ħaddieħor. Għandhom għonju, eeh! Jiena ma nafx għalaqbad intik għax di, żu, ħsatni. Però jekk jaqblek ir-raġel tagħha jtik hu żgur, ta? Għidli naqa' min hi għax isni nistamaw. Maria jisimha. Maria? Qiegħda toħroġ ma' wieħed jismu Donald. Tant najs!
Dik anke jien kont noħroġ magħha. Kittieba. Għidli naqa' u naħsiblu.
Isa tfal, ejjew, ħafu ħafu, qassar il-ħin ħa nibdew. Isa. Ara l-Wili. Wili xejn għalik Dun Wili dil-ġimgħa. Ara.
Mela l-ħaqt qassis. Oh, mhux eżatt, qiegħed substitution għal Father Robert għax dak inħanaq minħabba li kellu l-inkwit għax ma tellax il-handbrake. Iva naf,
Għalhekk għandi din l-istikka ma' mniħri. Għandi żewġ punti. Bis-serjetà hija, neħewlek żewġ punti u ma kontx qed issoqed. U x'inti tħawwad? Il-punti fuq mniħri qegħdin, mhux għas-sewqan! U hija msomma hawnhekk x'tagħmlu intom? Hawnhekk nagħlmu f'mużew.
L-itfal? Mela.
Ħalli fidi. Kemm qed nieħu pjaċir illi qiegħed hawnhekk ngħallem it-tfal. Dejjem xtaqt nagħmilha. Jiena nħobbhom it-tfal ta. Biċ-chips bħal wolf biex jikolkom! U ejja niċċajta, mhux vera, niċċajta, niċċajta! Isma' ħa nsernafkom ftit.

Bis-serjetà? Isma' minni tibqa' sejjer hekk. Aqbad. Sib ministru, taf xi ministru int? Iva, naf lil. Ma rridx inkun naf il-min taf. Mur miegħu, intefagħlu canvasser u jirranġalek kollox hu, hu daqshekk skola. All right? Ftehimna? Ftehimna.

Dwar il-futbol, mela kollox inqeleb. Ħa nkellem 'l ommok, issa għidilha tiġi, u 'l ommok, biex inti tibda tmur is-sfid, u inti tibda tmur il-futbol. X'affarijiet dawn! Aaron! Int Aaron jismek? Għandek spelling mistake, ejja law. Ek. X'taħseb kejdin? Titħaqo. Ejja ħan nibdew il-lezzjoni. Mela!
Morna. Uħi, ħadina. It-tfal vera ħadu gost. Li għandhom naqra iswiet komplikati u għaw minnhom laqas jiktbuh ma jafu kellu nikkorreġi. Aaron, imma x'tagħmel.

Netfi x-xemgħat u farfar is-sagrestija. Isma' ħa jkollhom ora x'tidoq lit-telefon. Ejwa, ċaw, ċaw, ċaw. Hello? Funeral? Hold the line hi. Il-ħadd. U mela ġibu, eh,

Il-kappillan qiegħed imsiefer sfortunatament mar Ibiza hawn il-Vatikan qiegħed irtin. Għandi donazzjoni.
Għandek donazzjoni imma mhux hawn ta'. Ma nista' nħalliha miegħek. Hu isma' minni aħjar le. Elf euro eh, imma. Elf euro.
Elf euro. U mela ġibhom asħa intellefhom lu mhux jekk. Però tajt il-ħadd, ma ħox nuri. Ħadd ma ħa jkun jaf, kun hemm bielek ibni. Kellu bżonn hawn iktar bħalek. Ma tal-ħodu. Santantni, meta tal-isib dawk lajn għajnek ġenerozni gilti. Ha, morħu xi ħaġa.

Jonqoskom xi ħaġa?
Qed jgħidilkom xi naqa' xorb irqiq. Jew naqa' pastini. O mela m'għandniex, mhux ġibilhom waħda. Mela, jonqoskom xi ħaġa oħra apparti?
U mbagħad kafe wara, kafe.
Thank you, Mark. Strejna tobda tiegħek, eh? Mhux bħal tiegħi. Qisha l-jum feroċi, eh? Isma, joqoskom xi ħaġa tiġ. Dejjem ikun joqos xi ħaġa, ma ngħidlek il-verità, bdejt naħseb biex meta noħorġu mit-tieġ, nitfgħu il-ħammiem hekk fl-arja, ma bdejt insaqsi l-hemm u l-hawn, id-deher hemm xi tiġrija tal-ħammiem dakinhar u jisu hekk ħadd ma jrid jintriga.
Nirranġa lek jien ta? Vera?
Eh, jien kollox nirranġa kara. Ah, jekk tirranġa li vera champion tkun men u ngħidlek il-verità, ejja nżommuha bejnietna biex nħallu la sorpriża. Timmaġina wiċċa meta toħroġ mill-kisa kemm ħatajjat. Daqs kemm meta jifqilha l-alloġġ. Iva mhux qed nitolbok ġemel ta' joq ostrich. Erba' ħamemiet ja ħasra. U mhux għax għandi dak it-tieġ. Eh, ħanżewwiġhom u rridu jħarbuhom. Isma' jekk issib eh, imma jekk issib il-prezz ħallih fidi tintelefonata ħanollulhom għax daw tat-tieġ jifirħu jħallsu mela ma sabux ma sabux. Ejja, ċaw pin!

Jien miżżewweġ lill-Mulej għax bħalissa qiegħed sastjuxin.
Sastjuxin x'in? Sastjuxin mela ma tifhem xejn. Naħseb int injora.
Eh, fil-futbol jagħmlu sastjuxin. Joħroġ wieħed jidħol liħor anke fir-wrestling. Hop, sastjuxin. Sastjuxin.
Eh, mhux hekk qed ngħidlek x'affarijiet. U jien qed nagħmelek għal Bobby għax dak inħana u ħanżewwiġlu jiena hemm tieċer. Taf ta' minna tieċer. Niftakar kont insemmilek dik in-nittiena li kont noħroġ magħha Marija tan-Najse. Eħe, eħe, għalhekk dan ix-xitament kollu, eh? X'qed taħseb second hand jien? Itlaq lil barra issa, issa trid titlaq.

Hey, go, go.
Isma, ħamir mbagħad ta' ġibt erba' mill-belt. Tajja. Kemm se ħadilhom? U għamel inti minn il-flus mhux kollox fil-ħajja.
Rajt jew? Xogħol rajt, rajt, left. Reġgħet tifatni nel barra minn. Imma inti ma tistax taqqa' sejrek ta' tittra tifqilha.
Jew hekk, jew nintefa' gain. Gain.
Eh, insib ġuvni ħobbi.
Imma dak jasra, dak titwieled hekk, titħoss ġibda l-irġiel. Forsi għalhekk ma nistax insaddad ma marax, forsi għalhekk u ma nafx. Sa ma nafx ngħidlek, ra sa ngħidlek, ma nafx. Bosni. Bosni.

Ara, ħanajdilkom għal fejn ġibtkom għawellu. Għandi idea għal-biznis jien. Sejkom, boss. Għaw, iżgħar ma' il-karozzi. Eżatt.
Issa nagħmlu mod jien ikolli bżonn bumper ta' Porsche. Irabbat li l-kom u ġibu l-bumper.
Ħallaw tal-ikel, ġvieri ma' flok ikel pazz. Eżatt.
Imma dawk bil-flus.

Jien ħa nidgħid għad, hawn hawn ta' funerali hawn hekk ta' x'affarijiet huma qed jgħid li għandu funeral.
Tinkwetawx, għandna problema żgħira għamilna double booking. Dak mhux problema tiegħek issa ara jien ħa niżżewweġ illum ta'. Jien ukoll issa għandi funeral ieħor u karozza waħda għandi.
Il-ħamiem għal min huma? Issa tgħidli kif ħa jirnexxilna nsolvuha. Kif ħa nsolvuha fejn hi di? Fil-każ jieħu tnejn tal-funerali u tnejn tat-tieġ. X'inhu huma?
Xi ħamiem.
Tejn kollax, tejn kollax, Father, ħallu fidi. Ħu paċenzja, ħankellmek naqra sivi, isma' Donald u xek. Iva, ħansolvu kollox, Donald. Mela, Inti lil Julian, it-tifel tal-alluġġar, tafu? Ija, ħabib ta' Marija tiegħi. Ġrallu xi ħaġa? Le, le, le, s'issa le, s'issa. Imma kif tafu eżatt inti? Għax dak darba kelli arloġġ, l-ħbiera kienet qed tmur lura. Tajtulu, insomma, hi, u ranġaħħu lejha tar-raġel li hu dak idejh magic. Saqsi l-Marija tiegħek ta' raġel li hu, kemm jaf jissetja. Xi trid tgħid biha din? Ħa nitfaħħilek ċara, ċara kemm nista' għax minħabba l-Father ma tkunx tista' tgħid ċertu affarijiet, mhux vera Father? Julian lil Marija tiegħek jissettjalha l-minutieri, u ifhimni. Giddieb inti, kif tafhom dawn l-affarijiet? Ma nistax ngħidlek għax jiena marbut bis-sigriet. Imma temminniex, kieku minnek, Mhux tiċċekkja ftit l-għadek fil-ħin qabel is-sinjor si, fhimtha? L-għadek fil-ħin. Kollox fuq dik il. X'għad ħajpattiha bl-ikrah din! Mhu.
Nistgħu nagħmlu l-funeral ta? Jien ħa ngħabbi.
Isma', u jekk jagħmel xi straġi, għandi commission fuq kollox, tajjeb? Solvejnija! X'għamilt? X'għamilt? X'għamilt? Ma tidhajx, Father! Jien ma nidhajx!
Ejja, solvejnija. Daqshekk, issa nistgħu nagħmlu l-funeral.
Għandna problema żgħira. Oħra.
Il-ħamiem ħarbu fil-knisja. U s-santa sal-ħamiem ukoll. Ejja naqbdu.
Innaf.